Бастатан туран, нэһилиэгим бары олохтоохторун Улуу Кыайыы юбилейдаах, өрөгөйдөөх, оттон биэс сыллаах юбилейынан сүүрдүкэ иштинин барыгытын эҕэрдэлиибин. Бу нэһилиэктин суолтатын тис бары билэҕи. Ол иһин боллааны атын сыл ахсын бу биһи дьоннорбут ахсааннара маҥнайгыттан олох кичэйэн туран үөрэтии кэнниттэн сэттэ он алта киһи курдук этэ билигин өссө бу кыыл ахсын юбилей ахсын эбиллэн билигин сүүс биэс киһи бу түбэ нэһилиэгиттэн сэрии барбыт даамэ атахан кэллилэр бүгүҥҥү дьылга онон боллооно биһиги оттон бу Бу дьоннортон баара оҕо сүүрбэ тоҕус эрэ киһи эргиллэн кэлбитэ уонна туран сэттэ уон алта киһи барыта сэриигэ өлбүттэр. Онон бу адьахайда улахан сэрии бу барбыт дьоннорбут саамай түгэн нэһилиэгин турбут дьонноро сэриигэ бараннар өлөннөр бу биһиги дьэ билиҥҥи олохпутун көбүскээһиҥҥэ билиҥҥи олохпутун билиҥҥи бу иллээх-эйэлээх олоххо олорорбутун чистовочнотун кинилэр түстэһэннэр олох кинилэр ааттара-суоллара үйэлэргэ хайаан даҕаны курдмахтылла туруохтаах. Оннуттан бу сүрбэ ол бу сериевальнай дьоннорбутуттан билин сүрбэ алтары киһи баара олоҕо ханна көмүллэһиталлара биллэр курдук уонна буоллаҕына уоннааҕылара буоллаҕына ити сураа буор сүтэн Ханнык баҕарылааҕарга да түбэспиттэр буолуо, ылыым кинилэр дьылҕалара билигин өссө наһаа элбэх да үөрэтиллиэн наада. Мин Улуу Кыайыы сэттэ уон биэс сылын эҕэрдэлээн туран арыытыы-арыытыы доруобуйаны, дьолу-соргуну баҕарабын уонна үчүгэй баҕайытык бары иллээхтик, эрэйдээхтик бу билигин кэлбит ыарахаттары туораан бары тэҥҥэ ааһарыгар бары ханнык баҕарыаххайыҥ?

Иннигинэн эрэй бөҕөнү көрбүт дьоммут биһи кыра эрдэхпититтэн түүннэри-күнүстэри үбүлээн хамсаан, мин бииргэ төрөөбүттэрим икки убайым аармыйа барбыттара, Егор уонна Гоша диэннэр уонна эргиллэн кэлбэтэхтэрэ. Уонна таайдарым барбыттара, түөрт таайым барбыта. Эмиэ хайалара даҕаны кэлбэтэҕэ. Ону мин Эгэ ыччаттарга этиэм этэ, бу биһи курдук эрэйдэммэххэ, аччыктаабакка, таҥныбакка сылдьартан ула аккаастаныҥ, хаһан даҕаны сэрии буолбатын, үчүгэй бааты олордуннар, билигин наар ыарыыны кытта охсуһаҕын. Оттон эмиэ эмиэ тинтигэйин бэрээдэктээх ону үчүгэйдик тутуһан дьоллоох баайта олоруоххут, үлэлиэххит, хамсыаххыт. Уонна олоргутун, сиэннэргитин, хос-хос сиэннэргитин бары үчүгэй баайта көрө-истэ дии. Мин бу сүүрбэ сэттэ Аппега күүрбүт эттэтигэр тоҕуонньу сааспын туолбутум. Онон оҕолорбун эмиэ уһун үйэлиэхтэрэ диэммин испэр саныыбын. Сэттэ уон сааспар да үлэлээбитим. Чоң уонна бары дьоллоох буолуҥ, доруобай буолуҥ, ыалдьымаҥ.
Бүгүн биһиги аан дойду сэриитэ бүппүтэ Сэттэ-уон биэс сылын бэлитиир үбүлүөйнэй бырааһынньык курдук бэлитибит, онон инники өттүгэр баҕарабын эйиэхэ нэһилиэгим олохтоохторо бука барыларыгар, оҕолонор оҕолортуттан оҕонньорлор, дьахтарыттан эмээхсинэ тиийэ дойгун доруобуйаны

Онон көскөтөн иннигитин эдэр ыччаттар кэлэн бу дойдуга олохсуйан олоҕу салгылларыгар буолуом этэ. Бука барыта барҕын туйгуннуруобайына үрдүк үөрэххитигэр үлэҕитигэр үрдүк ситиилэри.
Кыайыы сэттиэн биэс сылынан түбэм дьонун барыларын эҕэрдэлиибин. Кыраларыттан улаҕатыгар дылы. уонна бар дьонуҥ үчүгэйдик олоруҥ, үлэни ыһыктыбан, үлэлээн-хамсаан, өрөйөн-сөрөйөн биэрин, ааккытын сулгуннула түһэн биэримэҥ ордук.
Ыам ыйын тоҕус күнэ, Улуу Кыайыыбыт күнэ. Бу күн биһиги эһэлэрбит, аҕаларбыт Улуу дойдубут чиэһин көҥүлүн көмүскээбиттэрэ. Онон эдэр ыччаттарга, кэнэҕэски ыччаттарга анаан эһиги бу күнү куруук өйдүөхтээххит, Куруук бу күҥҥэ хайаан да тугу эрэни үчүгэйи оҥоруохтааххыт, дьоҥҥутугар, ийэҕитигэр-аҕаҕытыгар, төрөппүттэргитигэр бу күнүнэн сибээстээн түбэ олохтоохторун барыларын ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин, үөрүҥ-көтүҥ, бырааһынньыктааҥ! баар мэһэйдэри туоратыҥ, умнан кэбиһиҥ. Бу күн биһиги күүспүтүн көрүнүөхтээхпит. Онон кыайыыбытын кыайыыбыт күнүн бэлиэтээн бэйэбит күүспүтүгэр эрэнэн республикабытыгар, олохпутугар ол аата туох эрэ үчүгэй оҥорор иннигэр дьулуһуохтаахпыт. уонна оннук санаанан үлэлээн-хамсаан оҕолор эмиэ үөрэх оҕолоро оннук үөрэниҥ патриот буолуҥ улуу дойду саха иһирэ патриоттары буолуҥ бары доруобай буолуҥ бары дьоллоохтук олоруҥ инники диэки эрэллээхтик хааман иһиҥ Эби, кыайыы эттэ уон биэс сылынан төрөөбүт дойдубун, дьонун, аймахтарбын, үөлээннээхтэрбин, бииргэ үлэлээбит үлэһиттэрбин барыгытын истинник эҕэрдэлиибин, бары доруобай буолун, дьоллоох буолун, үлэлээн-хамсаан, бары Олохпут дьолгут иннигэр олоххутун үчүгэйдик оҥостон олорон Түбэ нэһилиэгин олохтоох туругар бары үчүгэйи баҕарабын. Барыларын оттон кыра эрдэхпиттэн көрбүт дьонум буоллаҕа. Манна төрөөбүт киһим манна манна олоро олорбут киһи харыс сэһэрэ хаампатах киһи. Уонна Бу быраанньыгы үчүгэйдик атаарын, атаарабыт, атаарыаххайын, бары дьолу, соргуну барыбытыгар баҕарабын. Бииргэ үлэлээбит саатын кэлэктиибигэр улахан махтал эйиэхэ уонна бары эйэлээхтик, үчүгэй доруобуйаннан үлэҕитин өссө да саҕалаан бара туруҥ. Дьүөнэ кытта Анастасия Гаврильевна, тетя Настя Күндү түбэм олохтоохторун, үөлээннээхтэрбин, оҕолорбун, сиэннэрбин бука барыгытын кыайыы эһэттэ биэс сылынан итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин! Барыгытыгар баҕарыам этэ дьолу, соргуну уонна эдэр ыччаттарга үөрэҕи, үлэни өрө тутуҥ, этэҥҥэ сылдьыҥ, доруобай буолуҥ.
Эмиэ кыттыһабын Маарабын бар дьоммор ыксаал доруобуйаны, о сиэннэрбэр ыраас халлааны сэрии буолбатын.
Күндү түһэр нэһилиэгин олохтоохторун, бука барыгытын кэлин иһэр кыайыы сэттэ уон биэс сылынан ититик истиҥник эҕэрдэлиибин. Дьүөгэлэрбин сусин аастаны, эрэһэмэнэмнэни, сүветэни, Картина Николаевнаны онтон да атын бииргэ үлэлээбит дьүөгэлэрбин бука барыгытын кэлин иһэр сэттэ уон биэс ый сэттэ уон биэс сылынан эҕэрдэлиибин барыгытыгар дьолу хоргуну этэҥҥэ олорууну ситиһиини дьоллоох буолуҥ күндү тириэм олохтоохторун Улуу Кыайыы күнүнэн итиитик истинник эҕэрдэлиибин баарыам этэ бука барыгытыгар доруобуйаны үрэҕитиэр ситиһини олоххутугар дьолу уонна бука бары бэйэ-бэйэҕитин өйдөһөн үчүгэй баай толороргутугар
Ийэ сэттэ уон биэс сылынан Төрөөбүт дойдум дьонун батыларын эҕэрдэлиибин. Бары үлэҕитигэр, олоххутугар дьолумаларым.
Астабыллаах түбэ нэһилиэгин олохтоохторун буку барыгытын бу Улуу Кыайыы сэттэ уон биэс сыла үүммүтүнэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин. Сэрии сылын оҕолор буоламмыт биһиги аас-туор олоҕу кыра да буолларбыт билэн улааппыппыт дьоммут-сэргэбит олох хайдах курдук ыараханын тупсарарга үлэлэһэллэрин биһиги көрө улааппыт дьоннорбут. Ол иһин арыы обургу буолан бараммыт, бу төрөппүттэрбитин кытта бааһынаҕа бурдук баайыытыгар, куолас хомуйааһыныгар, кипиччик тээһинигэр тэҥҥэ үлэлэһэр үлэлэһэр этибит. Тыы иһирин оҕолор буоламмыт биһиги кыра ааспытыттан үлэни өрө тутан эмиэ кэлбиппит, улааппыппыт. Ол гынан бу үлэлээн, үөрэнэн биһиги иитиллиэхтээхпит, дьоммутун дьоммутур күүс-көмө буолуохтаахпыт диэн өйдөбүлгэ улааппыт дьоннорбут. Билиҥҥи ыччаттарга этиэм этэ, кытаатаҥҥын сайдыҥ, үүнүҥ, үөрэҕи баһылааҥ, Бу уодаһыннаах сэриигэ кыттыбыт бары кырдьаҕастарбытын, үлэ фронугар кыттыбыт бары кырдьаҕастарбытыгар биһиги махтал тылларын этиэхтээхпит. Бар дьон эһиэхэ махтала, бар дьон эһиэхэ таптала, үйэлэргэ өйдөбүнньүк буолан сырдык ыраас халлааҥҥа өрүү үүнэн таҕыстын диэн кыракый хооммун аныыбын.